Muktaar sanyii mootii intala cimtuu argate maasha Allah tabaarakallaa. Wallaahi rabbi waliin isaan haa bulchu maasha Allah tabaarakallaa. Intala adaadaa tiyya fuudhe sanyii zarii nama guddaa zarii leenjisoo diigaa maasha Allah tabaarakallaa.

Nama obsa qabu yaa hunduu namni muktaariin wallaale hin jiru obsa isaa waliinuu nama obsa guddaa qabu namni hoo obse immoo akka sadarkaa guddaa ga'u namuu hin beeku namni namaaf obse eh, rabbiin kennallee sabur je'ee miire saburi sabriin bar gimmaasha imaanati gimmaasha imaanaa jechuun sabriidha Em, sabbaruun isaa har'a Eddoo gaarii eddoo bareedduu isa dhaabeetiniin je'e mucayoon inni fuu'eetiniin je'e hintala adaadaa tiyyaati maashaa allaa tabaarakallaa sanyii leenjisoo diigaatii arsii bahaatii fuu'e innis arsima bahaatii jajuu aanaa jajuuti anis achumaa innaa waan akkanaatii muktaar maashaa allaa tabaarakallaa intala intalli intalli yaa durbittitti naa oolti intala adaadaa tiyyaati mucattii cimtuu daa'ima umriin isillee baay'ee daa'ima ishii baay'ee daa'ima daa'ima xiqqoo Innaa je'ee warri isii warra kabajamaa warra baay'ee akkaan kabajamaa wallaahi warra maashaa Allah tabaarakallaa qabeenya kan namaa kennu rabbi warra qabaata warra naamusa qabu mucattilleen akkasuma nama naamusa qabu nama gaarii daa'ima xiqqoo lafaa ufaa jirti reefu innillee akkasuma Ilma xiqqaa lafaa ofaa jiraa nama obsa qabuu nama cimaa innaa maashaa allaha tabaarakallaa akkasitti muca'oo teenna fuu'eetiniin je'ee ani isaan mabruuk isa waan isa yeroo baay'ee irratti beeku Sooshaal miidiyaa irratti beekaa isa isa sooshaal miidiyaa irratti beekaa yeroo kaameraa jaalate sanis isa sirriitti beeka sooshaal miidiyaa irratti garuu mucattii maal sitti fakkaate obbolee adda addaa tiyyaati iddoon jiraan garaagaraa yaa hojii wanna ta'eef fira wanna ta'eef kaa ce'aa fi kontaaktii goone malee ani biyya ala ture isheen hin deemne isheen daa'imaa reefuu barataa jirti jechuudha. Akkasitti argatee intala mucattii cimtuu mucattii gaarii daa'ima umriin isillee daa'imaa innaa innillee leefuu nama lafaa ufuu nama cimaa nama obsa qabuu nama tasgabbii qabuu nama namaa walii galuu nama namnillee jaalatuu nama jaalatamaa maashaa allah tabaarakallaa rabbi waliin isaan haa bulchuu rabbi ilma gaarii ilma saalii kaamila jidduu isaaniitii haa baasu keessattuu ilma akka leenjisoo diigaa leenjisoo diigaa baay'izawee histirii isaanii namni hin beekne hin jira jedhee hin yaadu Oromoo ta'eetiin leenjisoo diigaa namni hin beekne hoo jiraate I don't know hin jira jedheetiin hin yaadu. Warra jajjaboo ciccimoo akkasii sanirraa intala argatee hin milkaa'ee maashaa arlaa. Walumatti hundumtuu yaa naannoon aarsima baate eetiniin aanaa aanaa aanarra malee tokkumaa achi argateetiniin jedhee maatii maatii gaarii wallaahi maatii tasgabbaayaa maatii gaariidha. Gabbara gaarii gabbaree warra gammachiisee kuma dhibba lamaaf shantama gabbaree birdirbsii uwwisee haala gaariin maatii kabajee jaarsa isa haala gaariin haala kabajamaa yaada haala nama ulfeessuun mucattii teenna fuudhee tiniin je'ee tiniin je'a ani duraa isaa onlaayin irra beekaa garuu jechuun haa arsii baata ammalee walitti dhiyeenyi akkana walitti dhiyeenna hariiroon qabu kan namni addaan fagaata garuu anis innis warri mucoollee arsima bahaa keessa jirra. Innaa waan akkasii sanii eh, inni jajuu maashaa Allah tabaarakallaa mabruuk je'eenii kongiraajuleeshin je'eenii itti haa toluu Mm, mucooteen ammoo akka haala gaarii inni duraa nama gaarii akkanuma gaarummaan isaa itti fufeetiniin mucattilleen xiqqoo xiqqoo waan taatef amma ispeeshaalii kunuunsuu qaba jedheetinii yaada sirriitti kunuunsuu qaba. Maaliif xiqqoo'a umriin ishii xiqqoo'a kunuunsuu qaba yaa nama gaariidha muktaar baay'ee nama gaariidha nama akka nama daddarbu natti hin fakkaatu akka achi ilaalutti jechuudha. Inumaayyuu maatiin mucattiin daa'ima maali maali jennaan aa mucaan umri xiqqa malee nama sammuun bilchaatatii bulchatuu danda'a sirritti bulchatuu guddifatuu danda'a. Muktaariin baay'ee waayya ani wanni isaan na gaafataniif garuu Yaa anis wanta woga biyya alaa jedhan beeytanii yoo biyya alaa jedhan hundumtu wannuma bakka tokko hojjetu wannuma bakka tokko jiraatu itti fakkaata amma muktaar isa biyyi sun yamanii ani su'uudii ture ani su'uudii ture amma mucattii yoo deemu mucattiin xiqqoon haganaa guddatteetiin kanaafuu beettee natti hin fakkaanne ani yoo galu yaa'u ani ci'umaa fi Aqe malee jechuun mucattiin waan deemu baay'ee xiqqoo jechuun har'akaa garuu ijoolleen osoo guddatti har'a namaa heerumuu taate amma heerumni kun na dura heerumteetiin hin jettee maashaallah tabaarakallaa jechuun maal isinitti fakkaata yaa carraan namaa tokkoo miti kaa carraan namaa tokkoo miti kan nama tokkoo hireen nama tokkoo daddafuu danda'a kan nama tokkoo suuta jedha waan kana ta'eef hireen nama hundaatu aynata tokko yeroo tokko jechuun hin danda'amu. Akkasii muktaar hoo seeran qabatee yoo seeran guddisee waa hundaa barsiisee tiniin jedhe mucattiin bareeddullee nama gaarillee baga gammadee silaa tana dura irraa haasayaa ture ci'arra waan jirruu fi qophii adda addaatirra waan jirruuf waan natti hin tolinii fi har'aa onnoo jechuu danda'e malee silaa sana dura akkuma eegalaniinuu irraa haasa'uu qabaa ture garuu ka hordoftoota kiyya fira kiyya fu'uuf ani muktaar wanna natti toluuf jechuu parsanaalii waan natti toluuf ani fira kiyya fu'uuf baay'ee natti toleetanii hin jira. Ani odoo kaamiila illee fu'ee odoo rooza illee fu'ee natti tola maaliif mucaa mucaa tasgabbaa Homa takka rakkoo takka hin qabu. Natti tola. Garuu tana carramatti rabbiittu kenneef. Garuu maasha Allah tabaarakallaa ani baay'ee gammadeefii jira. Daa'imattillee wanna beekuuf mucattiin xiqqoo nama guddatu barsiisus cimtu mucattiin dammoo cimtuudha. Waan akkanaa kana isiniin je'a muktaar kana fakkaataa amma yeroo kanatti insha'Allah yeroo Akka seera keenyatitti beektanii halangee lamuu deebi'utu jira. Oo yeroo san mucattii hin argaa yeroo sanillee viidiyoo isin waraabee mee isarraa eh, waan isin jettu isinitti hima. Wanna muktaar nama akkanaati nama akkasiiti jettee wanna isin muktaar irraa jaalattuuf jibbitu muktaar garuu nama tasgabbaa'aa nama jibbamuu miti. Mee isinitti hima sanillee isinitti hima insha Allah imana caqasa mee ka amma eh, halangee lammuu jedhama akka seera arsiititti jechuu intala fuudhanii geessaniitiin torbee lama yookiin ji'aan booda hin deebi'an mana warraatitti waan akkasiisanii akka malsi jarri ji'u san jechuu waan akkasiitii waan sanillee isinitti hima waan irra ga'e mara